21 The Chin Times zohtu le ngaitu nan zaten nan put kan in tlaih ṭhan hna. Thonghnih kul le hnih February ni kul le ni hnih thawng chimnak kan oat ṭhan la. Luaiko khuapi luhchuahnak a hngaktu sac ralhrang hna Luaiko PDF nih an kah hna. kaya ramkulh luaiko khupit luhchuahnak lampi control dingin aa zuam cuahmahmi sac ralhrang cu february ni kul ah luaiko pdf nih an kah hna cu kahdohnak ahcun sac ralhrang ruak an hnuh lio kan hmuh tiah an chim sac ralhrang nih hriamngan he hriamhme he an kan kah tiah kahdohnak hmun ah a kalmi luaiko pdf nih an chim February ni hleikua zinglei in zan tiang a fakmi ka dohnak Mube ah an hawile phu dangdang hna cu kan bawmh hna tiah luaikaw PDF nih an langhter. Cu kahdohnak ahcun sac ralhrang leikap ah a thimi le hliamhma a pumi an tam caah hriamngan he din loin an kan kah pinah zanlei sangah raltuknak vanlawng hmang in bom an kan thlak hnawh tiah cathanh an chuahmi ahcun an langhter. February ni hleikua ka dohnak i Luaikaw PDF leikap ah nunnak liammi kan um lo nain kan hawile phu hna cu a fak tuk loin hliamtuartu an um tiah theih a si. ICJ ah Kawlram kong he pehtlai in ceihmainak cu February ni kul le ni khat ah an thawk cang. Kawlram cungah tazacuai a simi Rohingya miphun thahnawnnak kong he pehtlai in ICJ nih February ni kul le ni khat ah zohfelnak an tuah cang. Kum thonghnih le hleisarih ah Arakan ramkulh ah a ummi Rohingya Muslim pawl cu Kawlram nih miphun cihmih thahnawnnak an tuah tiah ICJ ah tazacuai a si. National Unity Government NUG cozah nih cun a hlan i NLD cozah nih a rak dohkalhnak vialte cu an lehthal dih i UNO ah Kawlram palai simi U Caw Mu Htun cu Kawlram aiawhtu in ṭuanvo an pek. Nawlngeihnak latu sac ralhrang nih vawleicung ram dangdang he pehtlaih khawhnak dingah Palai U Kuku Hlaing, Shihne Sang Bik, Daw Tirauu hna phu cu an thlah ve hna. February ni kul le ni khat tonbiaruahnak ahcun zeibantuk phu le kap nih an chim hmasa lai timi cu theihfian a sulh lo i Kawlram aiawh in cu tonbiaruahnak ah tel kho dingin NUG cozah nih siseh nawlngeihnak latu sac ralhrang lei kap in siseh an i zuam cuahmah veve. Mumoh khuapi ummi ralhrang zakhat tluk kahdohnak tuah dingin a kalmi cu bom puahhnawh an tong. Mumoh khuapi in mengkhat tluk aa hlatnak Wawan khua ah a kalmi sac ralhrang hna cu February ni kul le ni khat suimilam Hleihnih le cheu hrawngah bomb puahhnawh an tong. Bomb puahhnawh a tongtu sac ralhrang zakhat tluk simi cu Mumoh khuapi chung ummi battalion zali le sawmthum sarih ke ralkap an si i a thimi le hliammi zat hi theihfian a si rih lo tiin theih a si. Kachin ramkulh Mumoh peng chungah atu ahhin kahdohnak a fak ngai tikah khuapi chung bazar vialte cu phih dih a si tiah mipi sinin theih a si. Khuapi chung ummi dihlak nih an ṭih tuk caah dawr zong an hong ngam hna lo i leng zong an chuak ngam lo tiah theih a si. Gyu ah ralhrang nih facang dip thong hnih telh in mipi ngeihmi thilri tam ngai an fir. Ralhrang hna nih Sakaing ramṭhen Gyu peng chung ah facang rialnak sehzung in facang dip, Mawṭaw telh in innchung hmanmi thilri dangdang tampi cu February ni hleiruk thawk in an fir i an kalpi tiah theih a si. Thazaang sawmriat tluk a simi ralhrang nih Poknaka khua i facang dip thong hnih telh in mawṭaw, cycle le innchung thilri hmanmi dangdang tampi cu yi-u palik sakhan chungah an luhpi tiah min langhter a duh lotu pakhat nih The74 media ah a chim. Facang-rialnak seh pahnih, cinthlaknak dum pakhat chungin cinthlaknak ah an hmanmi bel, ṭamhnak bel, thilri phunphun zuarnak dawr ah an chiahmi thilri, minung umnak inn chung ummi thilri tampi zong an fir tiah amah nih a chimchih. Ralhrang nih ralrin peknak cathanh chuahmi pakhat hmanh um loin humhimnak la in atu bantukin fir in an kalpi tiah a hmutu nih a chim. Ralhrang hna cu Ji-u peng chung Bungzung khua pawngkam zongah February ni hleinga ah khan kahdohnak tuah dingin a kalmi ralhrang rual le mipi vengtu PDF karlak ah kahdohnak a chuah hnu in Punakha khua chungah lut in thil fir in an kalpinak hi nili chung a si cang tiah amah nih a chim. Sagaing ramṭhen ah ralhrang le mipi vengtu karlak ah kahdohnak a fak ngaingai caah mipi tampi nih himnak hmun ah an zaam hna i sac ralhrang nih khuachung ah lut in mipi um lonak inn cu mei in an khangh hi a si. 21 The Chin Times zohtu le ngaitu nan zate cungah kan i lawm.